Y bueno, a veces ya ni también a través de YouTube a ver en vivo y en directo para que tú interés en el guay en el enduina. Allá mujer hermana, pura ya gente ve, ya joña de pura guayna. Ñamohendave purahéi opiã ijupe java ombe'u mba'épa jaguereko ou marandumi mba'e'aijepa. Ñahenduvénama oĩ purahéi porã ñamoñepyrũreve ñane rembiapóva java. Día miércoles, miércoles 26 de octubre, gente ve. Abraham de pura ya ya huerco este me pura ya viña gente ve a mientras que ya en el caja y o vaina lleva.

Estamos como Radio Popular Grinde yo en YouTube. Maite Rorymate. Entero está atento jaro yo topamos ñende yo que saca pena seguridad cuera ñende tú y namba apojara javi ya. Chorfer cuera vi. Ayer como hoy ñende no ya vi para ya un Maite mi mapa ñende Maite mi no Maite mi vaya para

Ñaag̃aitéma jahendúta, ag̃aite he'íratema oĩ. Che Ruvitomí he'i ñande vai yvyjova. Mba'éiko he'i ñandéve ñande dirección de meteorología ina? Alerta de tormenta con viento del... Ah, ok, ok, ok, ok. Mba'éiko ohecha?

Específicamente donde Omar Acosta, nuestro compañero que está en esa zona, nos va a contar. Ha'épa ja regueramajapa. Bueno, noiko le hi'ávo hína, a veces muy vaígui le hi'ávo. Bueno.

Bueno, hasta la ñande rendu, ñande mai timina tu shakura ñande rendu, viste, con petrol, gol, cable, lupo, como siempre ñande rendu, y nada. Mira que te ñande rendu, ngiru, silvio, chaparro, y nada más, y te inde guan, ngiru. Apo ebo ña, apo jara, ñande muy nueva, y mai, te ima, te viene, becai, uy, nada. A veces ahí te shakura ñande resaen a través de YouTube, y ñande mai te imina, ñande, ñande guan, ñande resaen, nada.

Ojeruréma hína pyaheimíme, ko iutoitei a ver ko kai'uhápe pyahéi. Upeichaite oilu, upeichaite oĩ. Ha Silvio Chaparro ha Lino Contreras ha Cielo Mango oĩ mba'apópe hína ñande ko pe trókape lu vecino ha a las cuatro de la mañana en punto hakuã ja amopa'ũma okẽ la ñande rapicha kuéra churero kuéra, panadero, chipero. Oipurúva hína mba'e roguata, motokárro, kamiõ guasu, móto, áuto, lomicha ohóta hína imba'apópe ja omboy'úma hína imba'e roguata ko Petrókape Alúva. Ja oñetéma aténtamente. Héẽ, ha oĩma aténtamente ijekipoka tuicha oimo'ĩ hikueguépe ha ombopu ha mitãsíve katu upépe omopotĩ hína pe.

Algunos parte del apartamento de la Cordillera oikoveha la oĩha eti la karai Sindulfo, la oheja'akue chupe la mitãnguérandi opyta'akue. Don Sindulfo ituvakuéra he'i oĩnoha, Iñimportante ko haber ko asuséso oikóva'ekue opytáva purahéi, péro ke la a niko la poetakuéra tapicha mba'apohára oikmé'arãko pe Cháko Ruguáve, péva la oikóva'ekue, pévako oiméne aún ñande rapicha upéi día joikóva. trabajo umi apyha ha umi ai raka'e la omokatu hasta pe verso pe aja Martínez Peralta, Dúo Pérez Peralta umi ha ojapo hako chugui la ombo'e ysito ypy hague ha iñimportante teíngo haver la apu'ãhéingo ya ndoje'ovéima ha che katu ahenduse ai mokõi pu'ãhéi hína Urrerita opu'ãhéa los tres sudamericanos ha Torore, torore purahéi katu ñande trío Paraguái tréope ñaĩ añete jýma kove gigánte prográma navideño la ocho de la noche hína la once de la noche peve ohóta hese hína péngo heta ñehendúta hína la Paraguáipe. Upéi sólo oĩ vesitíoi. Héẽ, ha oñeñýva tapicha hína la joheséva hína la ome'ẽva la jopoirãmi la veintitrés de diciembre ka'aru pytũ jaasorteárõ oikatuaguã chupe el veinticuatro pyha'evete Radio Popular y lo mitad orretiráma pe pe miõmi oho hag̃ua oikomparti familiakuérandi. Pévako la ñane sueño ñande ha veintiuno peko ndajajapói kuri ha ko veintidós pe ja ñag̃uahẽséma hína la ñane amigokuéra rendápe la tembiapo gigante programa navideño. Pévako. Jopói porã porã ome'ẽ ñande rapichakuéra mba'apoha ha entonces oservi vyla ñanerenduhára kuéra oparticipa pe la ifamilia kuérandi oheja hag̃ua peteĩ recuerdo del gigante programa navideño ha de ala jarekóva hína ha che saludo ninua el avei ñane amigo kuéra Chiperokuéra, panadero, churero ha tapichakuéra oĩha iseguridad mba'apo aguardia de seguridad kuéra pyhare ha deriakuegua. Oĩha pe deriako mba'apo apo las seis de la mañana jaikéma aĩ pe iturnope ha entonces jaukai'úma aíhina ikatu hagueichag̃uaiténtema. Oho imba'apo hague ha entonce mbo'eha kuéra avei, al menos ya oĩma avei hína opu'ãmbáma oho'a hína mbo'ehaópe mitã'i chugui kuéra, colegiantes kuéra avei ya ojapa je'e jeréima opu'ã hikuái hína ha ñérro va teimaiteimi ha kairuhápe pyahéi ñiku'aháicha ipu porã he'ígui ñande ha ovy'a guiva hague ha Jase'i katu ñañohendu jahávo. Ndaha'éi aguyje nde loipecha hína angirũ Luis Alfonso-gui. Bueno, aiporãko hína jepa heta marandu jeguerekohína jaikuaahasena y he'i ñandéve Carmen Villarán seguida en buen pastor luego de rumores de traslado. Pe akuehe ndopave hína kuri la noticia va'ekue ha osegi che ajuhu he colegio-gui ha pe apaite tĩna. Ag̃aite ñamombyryete oguerekóma hína cuarenta y un minutito de la hora cuatro de la mañana. Jepa ko'ẽ mbohemi dihína ñañe'ũva. Ja ñapasa ko'ĩva hína hi'acha Lu'i heta tembiaporãme. Néi, ñambyke ñaikatu ñahenduve. Jahenduvéni hína cuatro hijos. Jarekomaiko cuatro hijos ñahendu.

Buen día, mi querido Abel, mba'épa neku'ẽmi ra'e neku'ẽ porã jahendúma voi hína. Ña Teresa Guajuã Mburukuja eie fiel oyénte del programa. Igustoitei ahendúma ñande pukuve hína ha chembovy'a apecha eme'ẽre oréve.

Mira che ñane rendu jymo ñande pilla jeyma ñaime ha radio ñande angirũ katu pry Adalberto Mareco maitei rory nde quiero escuchar la música mba'érepa Ramonita nde palabra re falta dice y gusto la programa dice mira che gran amigo Adalberto Mareco maitei nde guarã ña gente oténema nde pura he'i jare cómo ko Adalberto ojegurea

Ikyre'ỹ igueteitemi oñejeva. Ramonita he'i ñandéve, Nde bárbaro, dijo Maya, tekuéra oñandepuraha hikuái nde amecha ñahendu ojepa. Amaitei tapichakuéra oñenerenduvéna a través de YouTube a la gente de Zapucay, mba'etekue oiko hína cacique, a veces la gente de Coronel Oviedo Ñane amiga Rosa Ocampo he'i ñandéve jaohendu'úmaha avei namaitĩmínte guarãi ha la hénte de Cordillera también sive. Heta la ñanerendúva. Heta la tenduhára oĩna a través de canal de YouTube Radio Popular Canindeyú TV ajéva. Maitei rory mande. Ñane línea habilitado ha'éna 0985 95 95 88. Peteĩ kuñakarai he'i che kuehe ambuévagui he'i che Abel che ahendu káa pyhareve hína ne programa he'i. Novemomaitei etéko he'i. Peangu jahako hína pe mercado pejapo oĩ yvyete pe esquina po hína. Naikuaáinte ko la héra pero maiteíma nde ndéve rehendu reve ajépa. Maitei rorýma nde. Che Abel ahendu la ne programa he'i. Upépe oĩ Lai, oĩ Siri la ohendu hikuera operama jepi avei. Pe kuñakaíri mba'éicha la héra, upéva la ndaikuaáina mba'éichapa la héragui. No ombe'uimi che. Porque katu oskrivi ñande osea ñane renói ajepa al ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho.

Mene japu'ã amboprepara hína jepa, katuguãicha ñarambosami hekuetéko upépe oĩ, nde jónte vove ko la comedor ña Gregoria, oĩmbaite upépe ajepa ha py'aite juhumi ryguasu, rykue'i, ryguasu chyryry, ñande mba'ete etea, ñande ryguasu etea hína upépe reja'u, péro nde ja'úi la ryguasu otro lája, no ndaipotaivéi che la ryguasu taha'éi nde ryguasu he'i ña Gregoria. Ha upévare sólamente ñane ryguasuete jaju tóo ekaséro. Ha maitĩmi chupe g̃uarã. También opreparáta haimyeténtema ag̃aiténtema jave ko tendámi kura chyryry avei. Oĩmbaite ko upépe. Pe esquinaite pe jepa comedor ña Gregoria. Ha opu'ãma hikuái, opu'ãma oñembosako'i, mba'apo'íma ikañy oja ojetapy.

Ome'ẽramo la tiémpo aña heta. Bueno. Mba'éiko jareko purahéi pedido Vilma Graciela ñahendu tangaiténte mavoi. Angaitehérante mavoi. Jahaígui tapichakuéra, jahaígui ñamomaiteígui. Angirũkuape ajetopáva japysakávo hína okaháre vai.

Bueno, pues ya ando Vilma Graciela lleva. Ya mamá y te y ya de amiga ya de ndu y na. Maite y lo demás de ya Teresa. Mburuku jako ha ndoína jova. Mm, bueno. Hasta con la tienda en a través de www.radiosenparaguay.com barra popular. Ah, por aire, y por aire ñande en eh, la gente de Carrocue. Me mande que me previa ahí. Ñande en y la gente de Carrocue ahí. Sí, pues. Upéicha Colonia Fortuna, Nueva Esperanza, San Blas, Ecoestín, como siempre veí. Ohendu la tembiapo. a la gente de San José de los Arroyos, mira, che, Rohendúina pe San Josépe, he'ise. Maitĩmi entonce a la gente de San José de los Arroyos, jepa. Ñanerendu aína upe rupi.

He'íko peteĩ purahéi nendive nde koichãi mese he'i ñande mína opa purahéiva. Veango igustoitemína java. Ape oĩ Ya, gente por ahí, 5, 9 minutos, ha, catu ñene ninguao, ha ñende, sa ñende renoi.

Mãi ko tio. Namoitéi, namokaje'y simpatikoite oñembo'y ápe amo. Amóva piko? Sí. Nagána tio, amo aningo ikarimbami, anga mba'e piko che potáta amóva rehe. No, mba'e piko he'isela ikarẽ pero iplata hetángo che sobrina. Añete piko ere? Sí. Pero ama'e porã ko hese tio ha'etáicha ko ko ichurro iperei, ama'e vino mba'éichapa ijoky ha typykua ha mba'e ahecha. No, isimpátiko, yo ko ikarãichita presentárnela che sobrina. Añetéi, ehe, pe aiko la ne sovina la pínta iporãitereíngo la ne sovrina che tio. Péa ha'e hína. Ehe, che tio ranga'u. Nde ha y cómo se llama señorita? Lidia. Y vos? Lidia, ay qué lindo. Y yo soy Karesy. No sé si podemos bailar un poco.

Téta mandi voi ndéve, che ningo ymaitereíma voi che roguereko ñepyrũ hague che py'ápe ku en páchoicha. Péro nañanimaieteva voi tembigua'uhápe aikuaauka ndéve, akyhyjetereígui la nde pochy rei guasu mba'e ramo g̃uarã che ndive ha apyta che tarova. Areko pe, nde po ningo ho'ysãiterei mba'e reñemondýi mba'e piko. Ha por más que sea che mombyrymi guive roguerekóva voi che resápe ku tesãpe'ũicha, Cheñomínte aikuaáva pórke rorrespetaitereivéva voínte ka'ỹtãraitýgui. Heko'ãna naaguantavéintema pórke añandu osoróta che korasõ, aguerokirirĩnteramo aikuaahávo ko mborayhu ijapyra'ỹva nderehe añandúva. Emombyrtamína pende po, e'ága, ehupivéna chati'y rengoyengaramága. Ñandejára, ichéneko nda'éi ndéve, péro Una bolsa y media santo ku'ikue mimi rehe, ikatuvéiva oĩnte ko rohecha ñepyrũ guive roipe'a che akãgui ku kyrupi'a pire tujáicha. Ha opa umívare ha'éma jepi che jupe, noimeichene pokunde mba'e ha'e hína la che kotíllape henguejararã, ajevérõ la peichaite peve ku igorra de lánavaicha che akã raku vaieterei nde rehe, ha najuhuvéiva oĩnte mba'eve ikatu va'erã chembyesarái nde hegui pyhare ha ára. Ay, anína chejopyeterei nde jeje, koñevéna chehegui. Ha añetetehápe ko ha'e ndéve che rendy, oiméramo jepe nde rejerovia guasúi hína che rehe kómo ke la che karẽmi ha mba'e. Ha he'íva ku ñe'ẽ la pínta ningo e lo deméma. Ikatu va'erã nga'u ra'e anohẽ ko che korasõ che juru rupi, amoĩ ne renondépe rehechámandi hag̃ua nde resakue ateete rupi voi, mba'eichaite. Peẽ pevépa roguerohory ha rohecha ramo. Ha sapy'ánte upeichahágui la rejepy'amongeta porã ha chemonereiiguasu mba'e ramo, ja reikuaáma. Che mamo oimehápe ha a ha apu'ã va'erã nde reheve, ha atyryry va'erã nde rapykuéri ku vakara'ỹsáicha, ha aiko va'erã nde revi.

Che katu nañentremetese veiete voi la kuimba'ére. E'a mba'ére piko? Ha che mala suerteterei ningo. Añetéiko ere mba'éiko ojehu mba'e ndéve. Ha che ningo dos vése ma amenda. E'a. Ha'e una vé katu añamansevakyra porã kuri. Ha lo tres vése la che méno omano chehegui. Haikuépe, nde mba'e mba'e piko nde reguereko? Ndaikuaái ko mba'épa la rekóva, péro oje'e ningo aipo che vos jepara. Mba'e mbo'e upéva he'i che vos jepara he'i chéve. Péva che chembodipara. Kay'uhápe purahéi.

Kay'uhápe purahéi, ipu porã. Bueno, buenas, 5 de la mañana. 25 minutos upéicha ñahendu purahéi porã ñahendu hína ñambojeguaka jaha ñane rembiapo ha ñane renunga ñande resa hína a través de YouTube estamos transmitiendo en vivo a través de canal de YouTube sí bueno Radio Popular Canindeyú 95.5 Maite Irorýmante, pesa y Miriam Atekýi ko Miriam hína. La amiga Miriam ñanderehecha hína. Avei. Bueno, hag̃ua ha'e ñandéve mensaje jahechami va'epa he'i ñandéve ape. Ko he'i ñandéve hína ñande mensaje. Rohecha hína táva Buenos Aires guive, dice. Sil Silvino Denis, mba'etekýi kuéna Silvino Denis. Maiterorýnte guã Silvino Denis. Rohecha hína táva Buenos Aires guive he'i, Aguyjevetéma ndepecha ñande irũnguáre ñande resa aho ohai ñandéve avei. Ñande irũnguáre ñande segi hína a través de Youtube ajapa. Bueno.

Heta ko la tenduhára oĩ kuako aravópe, oĩta oñe'ẽva pu'ãva, oĩmi ña pu'ã mante guto la ja'u la ka'aýna porque hakotemi la ñande ára pytúva jepa.